thank you muno mwiroreri wa youtube na reverend monica thiani na ngai wa mwara kurathima na ngai wa mwara gwika wega ngai wa mwara kwambararia muno njitagwo reverend monica thiani na unjagia guku kanitha wa revelation power ministry witho wa iria ndagwiti center opposite mukaete wa clinton hotel ni hunjagia ni ndungataga ngai na hwaini wa muthenya wa muthi ndenda gukunyita ugeni muno kesa twinayo nene muno muthenya wa valentine day harĩa itũra rĩa Waithaka shopping center na nĩ opposite mũkawa wa, wa supermarket ĩtagwo Quickmart hau nĩho tũgakorwo tũgakorwo hau kĩwanja-inĩ tũgekĩra keca itũ hau nja tũgocere ngai witũ nĩ njũĩ nĩ mũthenya wa wendo no nĩ tũgakorwo nĩgetha tuonanie wendo wa kristo na woka nĩ njũĩ ngai wa muoyo nĩ agakũrathima na ngai wa muoyo nĩ agagwĩka wega nĩ agagũtuga na ũtugi wa magegania tondũ nĩ mwĩhokeku gwĩka ũguo waigua ndũmĩrĩri ĩno kinyĩria mũndũ ũcio ũngĩ mwĩre mweri 14 ũtukũ wa friday twĩ na keca nene mũno harĩa waithaka ground na nĩ opposite quickmart supermarket na nĩ kuma thaa ithatũ nginya thaa ikũmi na ĩmwe cia rũcinĩ Ah, ndoka nĩgetha twarie kiugo kĩa jehova ngai Ah, na kiugo kĩa ngai kĩigana ta ngai na rĩu ningĩ kiugo kĩmwe tu nĩ gĩtũragia mũndũ muoyo koguo gĩkĩ ũkũigua mũthenya wa ũmũthĩ nĩ njũĩ nĩ kiugo gĩaku nĩ njũĩ nĩ gĩgũgũteithia nĩ njũĩ we ũrĩtwo nĩ thayũ nĩ gĩgũkũhe thayũ we ũtarĩ na gĩkeno nĩ gĩgũkũhe gĩkeno we ũrwarĩte nĩ gĩgũkũhonia tondũ gĩkaga maũndũ mothe we ũgwĩte nĩ gĩgũkũinamũra na gĩgũkĩrie ah, na gĩkũhande rĩngĩ tondũ jeremia erirwo ah, nĩ ahetwo hinya wa gũtira wa kũhanda wa kũharagania ah, koguo kiugo kĩa ngai nĩ gĩkaga maũndũ mau mothe wona wamwĩhoka na ningĩ wona wamwĩtĩkia no ningĩ ndoka tũranĩrie twĩrani atĩrĩrĩ ah, nĩ kũrĩ maũndũ we waneka hihi wanekĩra mũndũ na mũndũ ũcio akariganĩrwo no jehova ngai ndariganagĩrwo we no wĩke mũrata waku maũndũ mega biũ nowe akũrĩhe na ũndũ mũũru mũno no ndoka gũkwĩra igũrũ rĩtiriganagĩrwo nĩ wega ũrĩa wanĩka tiga gũtindaga ũkĩmaka tiga gũtinda ũkĩũragwo nĩ hinya menyaga mũndũ ũcio we wekire wega wekire nĩ tondũ wa jehova ngai na ngai ũcio watũmire wĩke ũguo nĩ ngai ũrĩa ũgakũrĩha nĩ ngai ũrĩa ũgũkũrathima na nĩ ngai ũrĩa ũgũgũtuga kuguo wega ũrĩa wothe wanĩka ndoka gũka nĩ kũrĩ na mũrĩhi na mũrĩhi ũcio nĩwe ndoka gũkũrĩha wainĩ wa mũthenya wa ũmũthĩ atĩ nĩ agatũma ũririkanĩke handũ hangĩ no korwo hihi nĩ- niĩ nĩ wekĩire wega no ta reke ngwĩre mwana waku no ekĩrwo wega nĩ tondũ wa ũguo we wanjĩkĩire bamĩrĩ yanyu no ĩririkanĩke nĩ tondũ wa ũguo niĩ wanjĩkĩire niĩ wekĩire ngĩkũrĩha na ũru ngĩkũrĩha na matharaũ ngĩkũrĩha na maruo maingĩ mũno ngĩkũrĩha na maithori nginya ũkiuga niĩ ndigateithia mũndũ ũngĩ Nĩ tondũ ndateithirie ng'ania, nawe akĩndĩha ũguo. Ndoka gũkwĩra, wega ũcio ndũrĩ wa- ndũrĩ wariganĩra mbere ya Ngai witũ. Nĩ wariganĩire kũrĩ ũcio wateithirie, no kũrĩ Jehova Ngai ndũrĩ wariganĩra. Na nĩ ũgaatũma hĩndĩ ĩmwe Ngai witũ akũhatũre handũ, na akũhe gĩkeno, na akũhe thayũ. Ndĩrenda kũria hihi mũndũ wĩ bũrũri wa na nja, wateithirie mũndũ mũno bũrũri ũyũ witũ wa kenya ũkĩmũrĩhĩra indo ciothe nginya tigiti wa ndege nĩwe wamũrĩhĩire no rĩrĩa akinyire rũraya agĩtuĩka thũ yaku akĩnyitana hihi na andũ arĩa makũhũraga nĩgetha magũkĩrĩre nĩgetha makwaragĩrĩre ũkĩigua ruo rũu nĩ ruo rũnene mũno hihi ona ndĩrenda kwarĩria mũndũ Ah, nĩ mũiru waku we warehire kũrĩa ũhikĩte ũkĩmũrithia na mwanake wa kũu akĩhika no rĩrĩa ahikire thĩinĩ wa mũciĩ ũcio atuĩkire thĩna kũrĩ we o we wamũrehire thĩinĩ wa bamĩrĩ ĩyo atuĩkire thĩna kũrĩ we wega ũcio ndũndũ wariganĩra mbere ya ngai witũ watwarire mũndũ biacara-inĩ ũkĩmuonia kũrĩa indo igĩragwo ũkĩmuonia kũrĩa gũthiagwo nowe rĩrĩa amenyire na akiona biacara yake nĩ yokĩra na we yaku nĩ kũgwa ĩragwa atuĩkire thũ yaku nowe wĩraga andũ ũyũ ndangĩhota gwĩka ũũ ũyũ atũraga ũũ ũhana ndarĩ kũndũ egũthiĩ no we nĩwe wamũrutire gĩcagi nĩwe wamũrutire biacara-inĩ ĩrĩa ĩngĩ arĩ ũkĩmuonia ĩrĩa ekũiga no rĩrĩa we ona kaĩ a pick atuĩkire thũ yaku mundu ukimutwara kundu ukimuriria wira ukimwandikithia wira ni ariganiirwo ni uguo haria we wamuteithirie ni ariganiirwo onaga mbia ciake Ak- ona no hihi watwarire mundu no agituga nginya niwe urakuvutithia kuria we wamutwarire hihi wamũtĩria mũrutage wĩra ũmwe nake gĩtonga-inĩ kĩmwe nowe akĩarahũka Agĩtuĩka thũ yaku nĩgetha akũingatithie, akũbutithie na nĩwe wamũrehire. Ndirenda kũrĩha ũhoro wa ruo rũu. Ngai witũ nĩ okaga kũrĩha. Ngai witũ nĩ okaga kũhonia ngoro iria ciũrĩtwo nĩ hinya nĩ tondũ wa gwĩka wega. Wega ndũriganagĩra mbere ya Jehova Ngai. Mũndũ no ariganĩrwo ona nĩ wamũrĩhire rent akĩhingĩrwo. Mũndũ no ariganĩrwo nĩ wamũheire irio gwake gũtarĩ na gĩa kũrĩo. No Ngai witũ ndangĩriganĩrwo nĩ ũguo. nĩgetha tũigue mandĩko ma mũndũ wekire wega na wega wake ũrĩa ekeire ndariganĩirwo. Ngai witũ no amũririkanire. Mandĩko maraiga atĩrĩrĩ, ibuku rĩa Samueli wa kerĩ kenda kamwari ka mbere karaiga atĩrĩrĩ, nake Daudi akĩũria atĩrĩrĩ, ĩ hihi nĩ kũrĩ mũndũ ona ũmwe ũtigarĩte wa nyũmba ya Saũlũ ũrĩa ingĩhota gwĩka maũndũ mega ma ũtugi nĩ ũndũ wa Jonathani? No rĩrĩ, gwakĩrĩ mũndũ ũmwe wa nyũmba ĩyo ya Saũlũ na nayo yetagwo Ziba. Nao andũ makĩmĩta ĩthiĩ harĩ Daudi, nake mũthamaki akĩmũria atĩrĩrĩ, we nĩwe Ziba? Nayo ĩkiuga atĩrĩrĩ, niĩ nĩ niĩ ndungata yaku, niĩ nĩ niwe. Nake mũthamaki akĩmũria atĩrĩ, kaĩ hatarĩ mũndũ o na ũmwe ũtigarĩte nĩ ũndũ wa nyũmba ya Saulu, nĩgetha ndĩmwĩke maũndũ mega ma ũtugi wa Ngai? Nake Ziba agĩkĩĩra mũthamaki atĩrĩrĩ, Jonathani e na mũriũ ũmwe aatigĩirio, nake nĩ mũndũ ũthuaga. Nake nĩ mũndũ ũthuaga. Mũthamaki akĩmũũria atĩrĩrĩ, Mũndũ ũcio e ha rĩu? Nake nake Ziba agĩkĩĩra mũthamaki atĩrĩrĩ, Arĩ kwa Makiru wa Mieri mũciĩ o kũu Leda-Beeri. Hĩndĩ ĩyo mũthamaki ti Daudi akĩrekania amũgĩĩrithie. akĩmũgĩrithia mũciĩ wa mikiru amieli o kũu rodebari nake ah, thengiũ ngwendaga tũkinyie hau ngai witũ arohe ũgoci mũno makĩria ndoka kwaria ũhoro wa mũndũ wekire wega na wega wake ndwariganĩire kũrĩ mũndũ ũcio ekĩire wega mandĩko maiga wega mũno makĩria daudi akĩũria atĩ nĩ kũrĩ mũndũ mũtigaru thĩinĩ wa nyũmba ya saũlũ hihi nĩ kũrĩ mũndũ mũtigaru nĩ tondũ wa kawega gekĩtwo daudi akĩririkana nyũmba ya saũlũ yatahĩtwo nyũmba ya saũlũ nĩ yathĩnĩte nyũmba ya saũlũ nĩ yathirĩte no kũrĩ daudi akĩririkana kawega gekĩtwo nĩ mũrũ wa saũlũ wetagwo jonathani arakĩũria atĩ nĩ kũrĩ mũndũ mũtigaru thĩinĩ wa nyũmba ya saũlũ nĩgetha ndĩmwĩke maũndũ ma ũtugi nĩ tondũ wa jonathani gwagĩtuĩka nĩ kũrĩ mũndũ ũmwe mũtigaru

thĩ no wage kũruta wĩra kũrĩ mũndũ ũcio mwĩtanĩtio nake thĩ no wage kũruta wĩra kũrĩ mũrata waku nĩ tondũ wa wega ũrĩa we wekire wega wothe waneka mbere ya ngai ngai witũ nĩ aririkanaga Ah, daudi aroria hihi nĩ kũrĩ mũndũ mũtigaru na gwatuĩka nĩ kũrĩ na mũndũ ũmwe nake mũndũ ũcio nĩ mwana wa jonathani Na mwana ũyũ wa Jonathani aarĩ mwana kĩonje, na nĩ twaigua o na ndaarĩ kwao, nĩ arĩ kũndũ kũrĩa aatũmĩtwo nĩ getha athiĩ agaikare. Ũrore nĩ mũndũ kĩonje, kwao gũtirĩ kĩndũ, kwoguo na kũrĩa arĩ ti kwao na gũtirĩ na kĩndũ gĩtanĩtio nake. No Ngai agĩtũma kawega ka Jonathani karĩa ekĩte Daudi hĩndĩ ĩrĩa Saũlũ endaga kũũraga Daudi,

Kwoguo wega ũyũ ndũngĩakuire andũ aya magĩkua. Wega ũrĩa we waneka, ona korwo maũndũ andũ acio waneka no makue, wega waku no ũkarũgama. Wega waku no ũgatũma ũgĩe gĩkeno. Ona wĩkorwo no wage gũgakorwo ũtarĩ kuo, ciana ciaku no ikagaya wega ũyũ we waneka thĩiniĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Nĩ ndĩrenda kwarĩria ngoro ĩyũrĩtwo nĩ hinya, tondũ we wahikire na ũgĩteithia mũthuri. ũkĩmwakithia nyũmba ũgĩthiĩ ũgĩkomba rũni ũgĩka maũndũ manene mũno no mũthuri ũyũ nĩ ariganĩrwo nĩ maũndũ marĩa we wekire agĩkũingata na akĩhikia mũtumia ũngĩ na akĩona ũngĩ mwega na mũthaka gũgũkĩra ndoka gũkũra wega waku ndũkariganĩra mbere ya jehova ngai ngai witũ nĩ egũka gũgwĩkĩra maũndũ manene ngai witũ nĩ egũka gũgwĩkĩra maũndũ ma ũtugi tondũ ngai witũ nĩ mwĩhokeku mũrũ wa jonathani ũnathiĩte gũikara kwene mũthamaki akĩmũgĩrithia na akĩmwĩtia nĩgetha oke maikarage na marĩanagĩre metha ĩmwe na mũthamaki kuma mũthenya ũcio ndoka gũkwa nĩ ihinda rĩaku rĩa promotion nĩ ihinda rĩaku rĩa kwambarario nĩ ngai nĩ tondũ wa guoko wanatambũrũkia ũgeka wega nĩ tondũ wotugi wanatuga mũndũ nĩ tondũ wa school fees ya mũndũ we warĩhĩire hihi ona nĩ mwana tu woire hihi ona ndarĩ na aciari ũgĩ- ũkĩoya mwana ũcio ũkĩmũra school fees ũkĩmũthomithia no rĩrĩa we athomithirie bamĩrĩ ya yao ĩkĩmũgĩra na ĩkĩmuonia we ndũrĩ mũndũ thĩinĩ wa bamĩrĩ-inĩ ĩyo ona ĩkĩmuonia we ona ndũrĩ wao o nĩ wao tondũ o nĩ a thakame yao nĩ njũĩ ngoro yaku ĩtũraga na ruo ũkoragia atĩrĩrĩ rĩrĩa hihi mamu wao kana baba wao atarĩ ho rĩ o maciamũteithagia no rĩrĩa we wamũteithirie agĩtuĩka rũya agĩtuĩka ndagĩtarĩ agĩtuĩka mwarimũ hĩndĩ ĩyo nĩguo manjĩrĩirie kũmũgĩra na kũmuonia we ndũrĩ mũndũ nĩ ngoro yaku ndĩrarĩria ndũka gũkwĩra wĩgo ũyũ jehova ngai no akarĩha wĩgo ũrĩa wĩ waneka ndũngĩriganĩra mbere ya jehova ngai nyũmba ya saũlũ ona ĩthĩnĩte nyũmba ya saũlũ ona ĩthirĩte mũthamaki akĩmĩririkana na akĩona nĩ ihinda rĩega atuĩke wa kuoya bamĩrĩ ĩyo atuĩke wa kuoya mwana ũcio mwana ũcio arĩ kĩonje koguo nĩ mwana ona ũtangĩendekire no ta maka nĩ tondũ wa wega mwana ũyũ akĩendeka mbere ya mũthamaki mwana ũyũ akĩoywo akĩigua me mbere ya mũthamaki nĩgetha marĩanagĩre na manyuanagĩre hamwe na mũthamaki mandĩko maigaga ona mũtĩ ũngĩtemwo namo gĩthukĩ kĩaguo gĩtambuurangwo nĩ tĩri, koguo mũtĩ ũcio wage mwĩhoko rĩngĩ wa gũtuthũka kana wa gũkũra rĩngĩ, nĩ tondũ wa mĩri ya mĩtĩ ĩyo, mĩri ĩyo nĩ ĩthiaga ĩgakinyĩra mũrukĩ wa maaĩ, ĩgathethũka rĩngĩ, na mathethũka ma mũtĩ ũcio magatuĩka maingĩ. Mũtĩ ũtemagwo ũmwe na ũkaga mwĩhoko. gũkaga kĩĩrĩgĩrĩro atĩ mũtĩ ũyũ hihi no warahũke rĩngĩ kana no ũthethũke rĩngĩ nĩ njũĩ we nĩ watemirwo we nĩ worirwo nĩ hinya we nĩ werirwo ciugo nditũ mũno ona ũkĩaga thayũ biũ ona ũkĩaga gĩkeno biũ nĩ tondũ wa maũndũ marĩa we wekĩte mega no ũkonaga niĩ ndiagĩrĩirwo nĩ gwĩkwo maũndũ ta maya nĩ tondũ nĩ kũrĩ ũndũ njĩkĩte wa gũtũma ngoro ici cione ũndũ ndamekire mũtĩ ũcio ũngĩtemwo na wage mwĩhoko rĩngĩ na gĩthukĩ kĩaguo gĩtamburangwo nĩ tĩri nĩ tondũ wa mũrukĩ wa maĩ mĩri ya gĩthukĩ kĩu nĩ kinyagĩra mũrukĩ wa maĩ na ĩgathethũka rĩngĩ na mathethũka ma mũtĩ ũcio magakorwo me maingĩ mũno ndoka kau kahurũrangi gũtĩ karorĩtwo nĩ hinya mũno

hihi no ũkorwo na jonathan ndangĩamũheire promotion ta ĩyo no nĩ tondũ nĩ ngai ũtũmanĩte nĩ tondũ nĩ ngai witũ wathanĩte no nginya maũndũ mothe mangĩagĩrĩire ũguo nĩguo ngai witũ arenda maũndũ maku magĩrĩre nĩ tondũ wa kawega kau we wĩkĩte nĩ tondũ wa ũtugi ũcio we ũtuganĩte nĩ tondũ wa ngoro ĩrĩa we wanatũma ĩkene nĩ tondũ wa ngoro ĩrĩa we wanatũma ĩcanjamũke tũraigua wega mũno mwana ũyũ wa jonathan akĩgĩrwo akĩrwo ũka kuma ũmũthĩ we ũrĩtwaranaga na mũthamaki ũrĩikaranagia na mũthamaki ũrĩrĩanagia na mũthamaki nĩ tondũ wa ciugo njega nĩ tondũ wa ũndũ mwega warĩkĩtie gwĩkwo na ũndũ ũcio ũkariganĩra no ũkĩririkanĩka maitho-inĩ na meciria-inĩ ma daudi wega ũcio we wekĩte nĩ wariganĩire ona andå acio we wekire nä mariganĩirwo nĩguo we wetereire maoke macokie ngatho no kaba ũngĩetera ngatho cia jehova ngai ngatho cia jehova ngai nĩ njega gũkĩra ngatho cia mũndũ andũ no mekĩra maũndũ mega na mariganĩrwo mũndũ wĩtagwo jebitha akũrire na ciana citarĩ ciao na hĩndĩ ĩrĩa magimarire makĩmenya mwana ũyũ ti wa baba witũ andũ acio makĩingata Jefitha kuma nyũmba-inĩ yao makĩingata Jefitha kuma ũtonga-inĩ wao mamenyire ũũ nĩ akagaya ũtonga wa gũkũ gwitũ na ti witũ ti wa baba witũ makĩmũingata nĩ atĩa hihi we wekire andũ aya magĩkũingata andũ aya magĩgũthinĩkania makĩona nĩ ũgũka kũgaya gwitũ magĩgũthengia nona hau magũthengeirie nĩho ngai witũ arenda gũkĩra nĩho ngai ũcio arenda gũkuoera nĩho jehova akĩenda gũkwambararĩria jebitha mamũrora ũguo makĩona ũyũ mũndũ ti wa nyũmba ĩno itũ makĩmũingata agĩthiĩ gũikara na andũ matarĩ ao agĩthiĩ gũikara na kũu thoko-inĩ agĩthiĩ kũraraga matuka-inĩ agĩtiga andũ ao magĩikara mũciĩ magĩikara kũndũ kwega agĩthinĩkanio ngai witũ agĩũka kwa jebitha mwathani ngai witũ arohe ũgoci mũno gũkĩgĩa na mbara nene mũno na rĩrĩa methaga nũ ũngĩrũa mbara ĩno na hotane ũrĩa mateire ũrĩa maingatire nĩwe maririkanire we wathinĩkanirio wĩkĩte wega ngai nĩ akareka ũririkanĩke ngai nĩ akareka andũ acio makenie ngoro yaku ngai nĩ akareka andũ acio makũririkane ngai to aroneneha mũno matingĩriganĩrwo nĩ wega ũrĩa we wĩkĩte tondũ igũrũ rĩtingĩreka mariganĩrwo nĩ wega ũcio jefitha agĩtwarwo agĩthiĩ gũikaraga thoko-inĩ mbara ĩkĩrũra biũ thĩinĩ wa bũrũri wao na ĩrĩa moranagia nũ ũngĩrũa mbara ĩno nũ ũngĩtũhotanĩra thĩinĩ wa mbara-inĩ ĩyo makĩmenya wega No Jefitha tu tũngĩgĩĩra oke arũe mbaara ĩno. Jefitha agĩũka. Ngai witũ aroneneha mũno. Nĩwe wahotanire mbaara ĩno. Haleluya! Ameeraga wega, okorwo nĩ mũrenda, ndahotana. ngaheo kĩ haleluya koguo nĩ kũrĩ kĩheo jebitha aheirwo nĩ tondũ wa kũhotana he revo jebitha atwarirwo nĩ tondũ wa gũtorania mbara nona revo ĩrĩa ngai witũ arenda ũthiĩ A- nĩ ũhotani arakũharĩrĩria nĩ ũhotani arakũrugĩra rĩtwa rĩa ngai witũ ĩroheo goci ũrĩa arenda ũgoka na gĩtĩ kĩrĩa ngai witũ arenda we ũgaikaragĩra nĩ gũgũtĩithia arenda gũgũtĩithia nĩ tondũ wa ũguo we wĩkĩte mwana ũyũ wa jonathani atetwo akariganĩra ona noigua nginya nĩ gwethwo ethagwo haleluya koguo nĩ ariganĩire no igũrũ rĩathana rĩokire kũmwambararia rĩokire kũmũtĩithia rĩokire kũmũtwara thĩinĩ wa revo-inĩ ingĩ

Mũthamaki akĩruta watho mũhianano ũinamagĩrĩrwo. No makĩmwĩra, Wega, ithuĩ mũhianano ũyũ tũtikũũinamĩrĩra. Gũgĩkĩgĩa watho, Angĩkorwo matikũinamĩrĩra mũhianano ũyũ, maikio icua-inĩ rĩa mwaki. Nao makĩmenya, Wega, ithuĩ tũtigwĩtigĩra gũikio icua-inĩ rĩa mwaki. Mũthamaki amoragia, Ĩ hihi Ngai ũrĩa ũngĩmũruta moko-inĩ makwa nũ? Nĩ andũ makũnyũrũragia. he andå ona matonaga ngai waku he andå ona matatĩaga ngai waku marigagwo mahoya mau ũhoyaga nĩ ma mũthemba ũrĩkũ ona makwĩraga si ulikuwa utusaidie kwani ulikuwa unatusaidia tukulipe ngai twaroheo goci kawatwĩkagĩra ithuĩ twĩke atĩa karĩ gũtũrĩhia watũrĩhagia githĩ ti mwana witũ wathomithagia githĩ tuo wokire ũgĩtũrĩra rent ĩgithĩ we toguo watũheire cia christmas kwani ilikuwa nini andũ acio magakũnyũrũria ũkona ndũkwagĩrĩrwo nĩ kwĩrwo ciugo icio mũthamaki ũrage cediraka benego na miseki ĩ hihi nĩ ngai ũrĩkũ ũngĩmũruta moko-inĩ makwa ndonaga hinya wa ngai nĩ njũĩ ngoro yaku ĩtihĩtio biũ na ĩkarĩrĩra ngai mũno na andũ arĩa hihi maratũma ũrĩrĩre ngai ona mararigwo nĩkĩ wĩkaga ona mararigwo nĩkĩ ugaga ndoka gũkwĩra ngai waku nĩ aroka ngai nĩ egũkuoya na igũrũ ngai nĩ egũkũrathima ngai nĩ ekũgegia ngoro yaku acio makũragia ũtũraga kĩrĩma-inĩ kĩu ũhoyaga na ndũrĩ wagĩa mwana na ndũrĩ wahika ngai nĩ aroka nĩ kũrĩ ngai ũtetagĩra gwĩka wega

Ngai witũ aroneneha mũno. Ngai ndakua ndatiganagĩria mũndũ wĩkaga wega. Magĩtua icua-inĩ rĩa mwaki, arĩa mamaikirie makĩhĩa magĩthira. No nĩ tondũ nĩ wega mekĩte kwaga gũconorithia Ngai wao, nginya nĩnĩ nguo ciao citianungire rũrĩrĩmbĩ rwa mwaki, ona ndwamahutirie. Mũthamaki akĩaga thayũ.

andũ a magiria rĩtwa rĩa ngai witũ rĩcambithio koguo mekĩte ũndũ mwega wa gũtetera ngai witũ mũthamaki agithirio thayũ agĩũka arorete icua-inĩ rĩrĩa rĩa mwaki na rĩrĩa acũthagĩrĩria aigaga atĩ ithe ti andũ atatũ tũikirie mwaki-inĩ no ndĩrona ta arĩ andũ ana no wa kana ndĩrona ta arĩ mũrũ wa ngai ngai twaroneneha mũno makĩria Rĩrĩa weka wega, nĩ kũrĩ mũndũ ũngĩ Ngai witũ atũmaga atwarane hamwe nawe. Hihi no wone atĩ ah, ndũroneka, wĩ mũtiganĩrie, wĩ mũtirike, no Ngai witũ akũnyitĩte na guoko gwake. Ayubu oigaga ndearorire Ngai mwena wa, wa, wa ũrĩo na wa ũmotho, mbere na thutha ndĩramwaga. no ta maka ritho rĩa jehova ngai no rĩracothagĩrĩria ayubu na rĩkuonania kaimĩra ahotanĩte ta ũrĩa thahabu yumagĩra ĩkĩhĩtũkĩra mwaki-inĩ ruo-inĩ rũrũ jehova ngai nĩ aragũcũthĩrĩria na nĩoĩ nĩ ũkahotana nĩ tondũ wa wega ũcio we wekire andũ aya mekire wega kwaga gũconorithia rĩtwa rĩa ngai witũ makĩaga kũinamĩrĩra mũhianano tondũ nĩ mehokete ngai ngai agĩtũma mũndũ wa kana kwĩna mũndũ ngai egũtũma ruo-inĩ rũu ũrahĩtũkĩra hena mũndũ ngai egũtũma mbara-inĩ ĩyo ũrahĩtũkĩra hena ũtheri ngai egũkwarĩria mbara-inĩ ĩyo ya gwĩka wega we ũrahĩtũkĩra gũtirĩ mbara ya gwĩka wega we ũngĩtorio gatagatĩ-inĩ kayo igũrũ nĩ rĩkũgũrũrĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa jesu kristo danieli agĩcukĩrwo nĩ tondũ wa gwĩka wega agakoragwo mbere ya jehova ngai agĩthaitha o mũthenya maita matatũ na gũkĩgĩa watho atĩ danieli ndagacoke kũhoya haleluya danieli nĩ wega ekaga gũkaĩra ngai wa iburahimu danieli nĩ wega ekaga kũrĩragĩra jehova ngai no gũkĩgĩa na watho danieli ndagacoke kuoya ona kwarutirwo watho bũrũri mũgima nĩgetha danieli ethwo Ngai witũ aroneneha mũno. Ti ũru Danieli ekĩte, nĩ wega ekaga tondũ arĩragĩra Ngai, athaithaga Ngai. No ta kahinda ithainainĩ rĩake rĩgĩtuĩka gĩkuũ kĩa Danieli. No wĩke wega na wega waku ũtuĩke gĩkuũ gĩaku. Hihi na hena mũndũ ndĩrarĩria nĩ njera, ona nĩ ohirwo, no we nĩ wega ekĩte agĩkora njera. agĩkora ruo-inĩ agĩkora thĩna-inĩ ndĩrarĩria mũndũ wekire wega akĩbutwo wĩra ndĩrarĩria mũndũ wekire wega akĩrehe mũirĩtu wa wĩra warĩraga nĩ tondũ wa kwaga kĩndũ gĩa kũrera mwana wake warĩraga nĩ tondũ wa kwaga kĩndũ gĩa kũhumba mwana akĩmũrĩhe gwake nyũmba akĩmwandĩka na akĩmũrĩha mũndũ ũcio agĩũka akĩmũgarũrũka akĩmũtunya nyũmba ĩyo. nĩwe ndĩrarĩria mũthenya wa ũmũthĩ ngai aroneneha mũno niĩ ndĩrarĩria mũndũ wekire wega akũrĩte tu mũndũ ũrarĩra akĩmweka kanyũmba ga gũikara agĩũka akĩmũgarũrũka rĩtwa rĩa ngai twĩrohe ũgoci ngwega-inĩ ũcio nĩguo ndĩrenda kwarĩrĩria

gũkĩrutwo watho danieli aikio irima-inĩ rĩa mĩrũthi rĩtwa rĩa ngai twĩroneneha mũno makĩria githĩ ti wega danieli arĩa ekĩte nĩkĩ danieli ekĩte kĩũru githĩ to kũhoya hoete no nĩ kwarutwo watho gũtigacũke kũhoywo ngai ũngĩ nĩ tondũ wa danieli No Danieli akĩmenya, Niĩ ngũkirĩrĩria kũhoya Ngai wakwa. Onokorwo nĩ ũnyamarĩtio nĩ tondũ wa gwĩka wega, tiga kuga niĩ ndigeka mũndũ ũngĩ wega, niĩ ndirĩ mũndũ ũngĩ nganyitĩrĩra, niĩ ndirĩ mũndũ ũngĩ ngateithia. Meke wega, tondũ wega ũcio wĩkaga ti tondũ waku, wĩkaga nĩ tondũ wa Jehova Ngai. Danieli athire na mbere na kũhoya. Na gũkĩgĩa watho, na ũyũ nĩ watho wa mũthamaki, Danieli nĩ aikio irima-inĩ rĩa mĩrũthi. Arĩa mathire gũikia Danieli irima rĩa mĩrũthi, maatigire Danieli nĩ mamũikia irima rĩa mĩrũthi, na irima rĩu Danieli aikio nĩ rĩacinĩrĩrwo. Koguo Danieli ndangiuma hau, no na mĩrũthi ĩkĩrĩ thĩ, koguo no nginya Danieli angĩaninirwo nĩ mĩrũthi. No nĩ kũrĩ wega wateteire Danieli. Rĩĩtwa rĩa Ngai twĩrohe ũgooci mũno makĩria. mũthamaki ndakomire nĩ wona andũ arĩa wĩkaga wega ngai ndamaheaga kĩhurũko ngai ndamaheaga gĩkeno ngai nda menya ũguo ngai ndamaheaga thayũ nĩ tondũ wega nĩ ngai ũũrĩhaga wega nĩ ngai ũũragĩria mũthamaki ndakomire arokire rũcinĩ tene akĩra danieli rĩtwa rĩa ngai ithuĩ rohe ũgoci ngai waku nĩ akũhonoketie andũ arĩa waneka wega no magagũcaria andũ arĩa waneka wega no magagwetha andũ arĩa waneka wega no magatiga nĩ makuona tondũ wega ndũngĩgarũrũka mbere ya jehova ngai mũthamaki akĩra danieli akĩra mũthamaki wega ĩĩ niĩ ngai

Rĩrĩa Musa aakuire, Maandĩko maigaga mũraika Mikaeli agĩũka gũtetera kĩimba kĩa Musa, nake mũraika Lucifer akĩrũgama mwena ũyũ, akĩgiria mũraika Mikaeli kuoya kĩimba kĩa Musa. Makĩanjia kwĩrana Musa nĩ oragire Mũmisiri,

matuĩke ma gũthimwo hĩndĩ ĩrĩa maigĩrĩirwo ratiri-inĩ igũrũ rĩ mawega ma musa makĩingĩha gũkĩra maũru mawega maingĩhire nĩkĩ tondũ ngai witũ nĩ atetagĩra mawega marĩa we waneka bamĩrĩ wanatũma ĩrĩe ona ĩgakũnyarara na ĩgagũkĩrĩra na rĩrĩa we wendire ũteithio makĩaga gũgũteithia igũrũ rĩ rĩgatũma maririkane mũthamaki atiagire toro tondũ nĩ kũrĩ mũndũ wĩkĩte wega nĩ irima rĩa mĩrũthi mũthamaki atiagire thayũ gũkĩrĩ andũ mekĩte wega gũtetera ngai wa isiraeli na andũ aya me mwaki-inĩ gwatũmirwo mũndũ wa kana ũrakana mwaki agĩthima mwaki wa mũthamaki akĩagithia mwaki wa mũthamaki hinya rĩtwa rĩa ngai twĩrohe ogoci wega ũcio waneka nĩ ũgatũma igũrũ gwĩ gĩkuũ gĩgũkaga kĩage gũka nĩ tondũ wa wega ũrĩa we waneka. Mũthamaki Hezekia atũmĩirwo mũnabii ũtarĩ wa kũbahatisha, akĩrwo thi wĩre mũthamaki Hezekia egaĩre nyũmba yake nĩ tondũ nĩ egũkua. Maandĩko maigaga akĩririkania Ngai maũndũ marĩa mega aneka. Thiri kwĩrĩ nĩ wega tũrarĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ wega ũrĩa we waneka. Atĩ ririkana niĩ ũrĩa ndũranjũka mbere yaku nũmĩtie ũhoro wa ma, ngĩkaga maũndũ marĩa monagwo marĩ mega nĩwe. Koguo nĩ kũrĩ mawega wĩkaga Ngai witũ akona mawega mau. agatũma nginya gĩkuũ gĩgũkĩte gĩkinye mũico mbara ĩrarĩ kwanyu ĩkinye mũico thĩna ũtũrĩte kwanyu ũkinye mũico kĩrumi gĩtũrĩte kwanyu gĩkinye mũico nĩ tondũ wa wega waku he maithori bamĩrĩ yanyu ĩtakarĩra rĩngĩ nĩ tondũ wa wega ũcio we wekire ũkaũririkanagia ngai witũ

kũratũmĩtwo mbara gũgatũmwo mathirĩ gũgatũmwo mathĩna wega ũkarũgama mbere ya jehova ngai ũgakũhotanĩra wega ũrĩa warũgamire mbere ya jehova ngai ũgĩtetera musa wega ũcio nĩguo rĩrũgamaga ũgagũtetera we thĩinĩ wa rĩtwa rĩa jesu kristo maruo-inĩ na ma- ũngĩkanatindĩkĩrĩrio mathĩna-inĩ wega nĩ ũkarũgama wega wa musa warũgamire nginya musa akuĩte mawega make makĩrũgama makĩmũtoranĩria ndĩenda gũkwĩra ũũ mawega maku ona ũngĩkua ũmũthĩ nĩ magatũma nyũmba yaku ĩririkanwo nĩ magatũma andũ anyu maririkanĩke nĩ magatũma bamĩrĩ yaku ĩririkanĩke mũndũ ararĩ wa kuona ũru mũraika akarũgama akaga ũũ tũtikũnina mamu wao nĩ ekĩte wega baba wao nä ekĩte wega bamĩrĩ yao nä ekĩte wega ngai witũ ageka maũndũ manene ndoka gũkwĩra wega waku ndũkariganĩra mbere ya jehova ngai ngai witũ nĩ egũkũririkana na ngai witũ nĩ arĩkũrathimaga nĩ tondũ wa wega ũcio ngwĩra ĩtagwo reverend monica thiani angĩkorwo haha ndagurĩti center kanitha ĩtagwo revelation power ministry gũkũ nĩkuo hunjagia gũkũ nĩkuo ndungataga mũthenya wa tuesday ngoragwo na huduma kuma thaa ithatũ cia rũcinĩ nginya thaa mũgwanja Friday nĩ kuma thaa inyanya nginya thaa ikũmi na ĩmwe na oro mũthenya Monday to Friday thaa mũgwanja nginya thaa inyanya nĩ tũkoragwo na lunch hour. Sunday service tũcianjagia thaa ithatũ cia rũcinĩ nginya thaa mũgwanja. Ũngĩenda kũnyona hũrĩra namba ĩno ya thimũ nĩ zero seven two five one six one three one nine na Ngai akũrathime Ngai wa muoyo akwende na Ngai wa muoyo agũtũrie gwake. Reke tũhoe. Baba nĩ twagũtĩa ona nĩ twakwambararia mũno ũrotũra ũgocagwo nĩ ngiri na ngiri nĩ tondũ wĩ mwehokeku ithe wa kĩũngũna ndahoya baba tũrathimwo na tũiganwo nĩ wega waku mũthĩnjĩri mũnene ũrĩa ngoro citũ ciana tihangi ona ikũrwo nĩ hinya baba witũ tũheage thayũ na ũgatũhe gĩkeno na makĩria ma mothe ngai ũtũhe kĩrĩgĩro kĩa muoyo marĩtwa maitũ mandĩke ibuku-inĩ rĩa muoyo tũhoya gũtũra gwaku tũgũtungataga na tũkũgocithagia ngai